Tabrat tamezwarut n Yuḥenna, ixef wis rebɛa, yeqqar. Ay imeɛzuzen, ur ttamnet ara kra yellan d ṛṛuḥ. Lameɛna jeṛṛbet leṛwaḥ iwakken ad twalim ma sɣur Yillu i d-kkan. Axaṭer aṭas n lenbiya n lekdeb i d-iffɣen di ddunit. Atan amek ara tɛeqlem Rruḥ n Yillu. Kra n rruḥ i d-yettcehhiden belli Yasuɛ yusa-d di lǧetta, sɣur Yillu i d-ikka, lameɛna kra n rruḥ ur d-nettcehhid ara s Yasuɛ ur d-yekki ara sɣur Yillu. Sɣur uɛdaw n Lmasiḥ i d-ikka, win akken iɣef teslam belli ad d-yas. Yerna atan tura di ddunit yakan. I kenwi, ay arrac imecṭaḥ seg Yillu, yerna tɣelbem-ten. Axaṭer win yellan deg-wen yugar win yellan di ddunit. Nutni si ddunit, daymi i heddren akken i thedder ddunit, yerna ddunit tettḥessis-asen. Nekni seg Yillu. Win yessnen Illu, yettḥessis-aɣ. Win ur nelli ara seg Illu, ur ɣ-ittḥessis ara. Akka ara neɛqel ṛṛuḥ n tidet akked ṛṛuḥ n leɣlaḍ. Ay imeɛzuzen, ad nemyeḥmal gar-aneɣ. Axaṭer leḥmala seg Yillu, kra n win iḥemmlen ilul-d seg Yillu, yerna yessen Illu. Win ur nḥemmel ara, ur issin ara Illu, axaṭer Illu d leḥmala. Atan amek i ɣ-d-ttubgen leḥmala n Yillu. Illu iceggeɛ-d Mmi-s awḥid ɣer ddunit, I wakken ad nidir yis. Atan d acu i d leḥmala, mačči d nekkni i iḥemmlen Illu, lameɛna d netta i ɣ-iḥemmlen yerna iceggeɛ-aɣ-d mmi-s d asfel n usuref n ddnubat-nneɣ. Ay imeɛzuzen, ma yella Illu iḥemmel-aɣ akken! Ilaq-aɣ ula d nekni ad nemyeḥmal gar-aneɣ. Illu leɛmeṛ i t-iwala ula yiwen. Ma nemyeḥmal gar-aneɣ, Illu yettili deg-neɣ, yerna leḥmala-s tekmel deg-neɣ. Akka i neẓra belli nettili deg-s yerna netta deg-neɣ, axaṭer ifka-yaɣ-d si Rruḥ-is. Nekkni nwala yerna nettcehhid-d belli Ababat iceggeɛ-d Mmi-s, d amsellek n ddunit. Win i d-ittcehhiden belli Yasuɛ d Mmi-s n Yillu, Illu yettili deg-s, yerna netta deg Illu. Nekkni nessen leḥmala i ɣ-iḥemmel Illu yerna numen yis-s. Illu d leḥmala. Win yettilin di leḥmala, yettili deg Illu. Yerna Illu yettili deg-s, akka i tewweḍ deg-neɣ leḥmala ɣer lekmal-is. I wakken ad nesɛu ṭṭmana ass n lḥisab, axaṭer akken yella netta, Yasuɛ, i nella daɣen nekni di ddunit-agi. Ulac tuggdi di leḥmala. Lameɛna leḥmala ikemlen tettḍeggir tuggdi ɣer berra, axaṭer tuggdi illa deg-s lɛiqab. Win yettaggaden ur ikmil ara di leḥmala. Nekkni nḥemmel. Axaṭer d netta i ɣ-iḥemmlen d amezwaru, win ara d-yinin, Ḥemmleɣ Illu, yelli yekreh gma-s, d akeddab. Axaṭer win ur nḥemmel ara gma-s i yettwali, ur yezmir ara ad iḥemmel Illu ur yettwali ara.